Hmun khata bial hrang hrang te kan hreh dawn avangin hmun khata kan hlat ta a, hmun khata kan hreh dawn avangin ruai thing kan phur a ti hian kan hna tlang a. Ih hei vawiin kan phur khawp mai a a chhan chu Krismas hi Kum khatah vawikhat chiah a awm avangin hei bazar ni te ang a ni lova tin Krismas hi chu ka kum leh Krismas hi kan damthleng leh dawn nge Pathian thu thu a ni a chuvang chuanin Krismas hi a ropui em em a Lal Isua pian cham a ni bawk a chuvang chuanin kan phu em em a ni. Helai hmunah hianin tlangval bikah ten Thing zai khawl an lo siam mek a, a chain hi a dul a ni a, a chain hi a dul avangin an lo siam mek a ni tunah hian pangva bike ten Pu Mehlawhna te Pu Ricky te ho in chuvang chuanin ih vawinia hianin an lo siam mek a.

Kan kah hruaitu te zing ami. Vawihnia hian in a nuam i ti em ange, rilru a awm in a ṭheh te. He nuam ka ti. Tumah kan naupan lai thing phur te kha min ngaih, min hriat chhuah tir a hei. Thangthar te ngaihtuahna ṭha tak maiin, ko hrana huaho in thing kan phur thei a.

ani nang sawi dui nei em kan ngai ngai khawp mai aw enge nuam in ti em khai nuam khawp mai ani he tai nuam ti hmel deuh a awma ani hi india tlangval nuam ti hmel ber ani a vawi nei he enge anuam i ti em han sawi teh

Aw pawimia hian in a nuam khawp mai a duhthu a sam khawp mai kan hnathlang a ni duhthusam loh chhan pakhat a awm a chu chu-- Kan tubauh lian ken hi a fawng hi a nghet tha lo tlat mai hei hei bak hi chu duh ti fam loh na vak ka hre lo a vawi nge hle. Awle khaw chhung kan thleng leh tawh a heta tang hian kan awmna hi veng thlang a ni a heta tang hian in-- Ke in kan chho dawn a, hei an rawn thleng chho than a, vawinie hian in a luh hmek a, Awle ti hian kein kan haw chho dawn a khitah ruai ṭhehna hmun tur bnp biakin bulah kan dah dawn a ih kan chho kawngah kan haw chhohna kawngah hian ah remchang chang kan hmu apiang te. Kawmna hun kan rawn nei chho zel dawn a ni.

Kan phurh zam tur chhan chu kha. Hei tlangval Lalpui vawng a ni a, vawi ni ah hian a nuam i ti em? Hei a nuam ho mai hei. Enge sawi zui nei han sawi te? Sawi duh chu hei tiang a, a hua ho han tih theih a nuam a. Aw. In pawh tlan nan leh in kung kai na thla lo nei nan hian. Aw. A pawimawh hle in ka si a ni ka lawm e. Aw le. Ani Krismas a. Eng sang e, ruaihtheh hunah i ei chak ber. I ka tum dan tak chuan Pathian a rem a ti a, khua in a zir te a nih chuan vawk sa a awm. Awle, a ni heta hi tlangva zai han pui ah a awm a, a ni hi vawinia hianin kan hma kal khi chak hmel deuh khi chaw a heh nge heh lo a i rin. Ekhai, nauthum hi chu hap.

Aw heta thing thing lo dah tawh ho an nia haw tawh dawn maw awle hrut chu. Eng hla nge Christmas hla ah hian eng hla nge i duh ber min hrilh thei em? Hla kha eng nge mui ber em? Ti lampang a mi? Aw, kengin ti lampang kha mui ber ang. Kan fatu ko la pui. Tuna in fatu ho in thil an ei ve dawn chi a. Helama hi fatu te hna tlang alo. Kan han hna tlang ve na ran a nih hi. Christmas hna tlang nge? Aw le. Ram nghak te pulal tina te. In ei zau to mi thil. Ờ, kan ei zau kan puar hle mai kan tlai e. Ồ le, alo. Kan hlawh king hle mai. Ồ, ani voina Hnatlanga sumtu a khi eng eng atana hman tur nge min hrilh thei em? Eh, Christmas hmanna atan kan ti alawm. Eh, aw le mawng khawp mai a i. Christmas hi kan hman dan hi a tha i ti em tuna kan hram hman thin dan hi. a tha tawk na ran a ni e, tha viau tawh lo, takna a tlem lutuk tawh. Duh chu sam loh zeuh zeuh te chu awm mah ni e, aw Christmas ah hianin engtiang a hman nge a tawi thei ang ber in i duh dan deuh a sawi thei ang. Keini ringtu te chuanin khawchhung a hmang lo hian ramthim a rawngbawlna a ngai a, ramthim a Christmas hman hi a nuam. Kan ti tlangpui tawh a ni tunah chuan thil lo ei mahse zawhna pakhat lek a han zawn lawk ang a, Krismas tuna kan hman biala ruai kan ṭheh ṭhin hi a ṭha i ti nge ṭha i ti vak lo tih kha a i duh dan zawk leh ang kha. Bial chu ṭha ka ti lo, a huho a ṭheh kha ṭha ka ti.